حضرت عبدالله بن مسعود جي باري ۾ بيان ڪري رهيو هوس ۽ انهن جون ڇو ته ڪافي روايتون آهن هنن جي باري ۾ هنن جون پنهنجون به ٻين جون به ڪجهه رهجي ويون هيون جيڪي هاڻي مان بيان ڪندس

حضرت ابوبڪر ۽ حضرت عمر کان علاوه عبدالله بن مسعود جو نالو به شامل آ. پاڻ سڳورا صلي الله عليه وسلم فرمائيندا هئا ته عبدالله بن مسعود جو طريقو مضبوطي سان پڪڙيو هڪڙي موقعي تي فرمايائون هڪڙي روايت آ پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم کي هڪڙو خاص اعتماد هو هنن تي ۽ عبدالله بن مسعود کي به هڪڙو غير معمولي عشق هيو پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جي ذات سان انهن جا ڪجهه واقعا مون بيان به ڪيا هئا ڪي ٻيا به واقعا آهن ڪڏهن ڪڏهن ملندڙ جلندڙ واقعا به هوندا آهن پر مختلف طريقن سان بيان ڪيا ويا آهن هنن جي باري ۾ لکيل آهي ته باطني لحاظ کان نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي صحبت حضرت ابن مسعود معنيٰ ته عبدالله بن مسعود کي هڪڙو متقي پرهيزگار ۽ عبادت گذار انسان بنائي ڇڏيو هو عبادت ۽ نفلن سان اهڙو چاهه هن جو فرض نمازن ۽ تهجد کان علاوه چاشت جي وقت جي نماز جو به اهتمام فرمائيندا هئا اهڙي طرح هر سومر ۽ خمس تي نفلي روزو رکندا هئا ۽ پوء به هي احساس غالب رهندو هن ته هو گهٽ ٿا روزا رکن حضرت عبدالله بن مسعود فرمائندا هئا ته ان کان وڌيڪ روزا ان لاء نٿو رکان جو تهجد وغيره جي ادائيگي جي لاء بدن ۾ ڪمزوري محسوس ٿيڻ لڳندي آهي تهجد به تمام ڊگهو ۽ غير معمولي پڙهڻ وارا هئا ۽ جيڪڏهن حقيقت ۾ حق ادا ڪندي نفل ۽ تهجد پڙهيو وڃي ته ڏاڍي ڪمزوري محسوس ڪندو آهي انسان ان لاء فرمائيندا هئا ته نماز کي روزي تي ترجيح ڏيندي نسبتاً گهٽ نفلي روزن جو اهتمام ڪندو آهيان هڪ ڀيري رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم مختصر خطاب کان پوء حضرت ابو بڪر کي فرمايو ته هاڻي هو ماڻهن کي وائز ڪن معنيٰ ته حضرت ابوبڪر واعظ ڪن سندن واعظ کان پوء حضرت ابوبڪر مختصر واعظ ڪيو پوء حضرت عمر کي فرمايائون انهن حضرت ابوبڪر کان به مختصر واعظ ڪيو پوء ڪنهن ٻئي شخص کي فرمايائون ته ان ڊگهي تقرير شروع ڪري ڏني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان کي فرمايو ته ويهي رهه يا فرمايائون خاموش ٿي وڃ پوء پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم عبدالله بن مسعود کي تقرير جي لاء فرمايو انهن الله تعاليٰ جو حمد ثناء ڪئي ان کان پوء صرف هي چيائون ته اي انسانو الله اسان جو رب آهي قرآن اسان جو رهبر آهي بيت الله اسان جو قبلو آهي ۽ محمد صلي الله عليه وسلم اسان جا نبي آهن ۽ هڪڙي ٻي روايت ۾ آهي ته انهن چيو ته اسين الله جي رب هئڻ ۽ اسلام جي دين هئڻ تي راضي آهيون ۽ مون کي توهان جي لاء اهو پسند آهي جيڪو الله ۽ ان جي رسول کي پسند آهي نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم فرمايو ان تي ته ابن مسعود صحيح چيو آهي ۽ مون کي به پنهنجي امت جي لاء اهو پسند آهي جيڪو ابن مسعود پسند ڪيو آهي. حضرت علي جڏهن ڪوفي ويا ته سندن مجلس ۾ حضرت عبدالله بن مسعود جي ڪجهه ڳالهه ٿي. هي اتي رهي چڪا هئا پهريان. ماڻهن هنن جي تعريف ڪندي چيو ته اي اميرالمومنين اسان حضرت عبدالله بن مسعود کان وڌي ڪري اعليٰ اخلاق وارو ۽ نرميء سان تعليم ڏيڻ وارو ۽ بهترين صحبت ۽ مجلس ڪرڻ وارو ۽ تمام گهڻو خدا جو خوف رکڻ وارو ٻيو ڪو ناهي ڏٺو. حضرت عليء آزمائڻ لاء هنن سڀني کي مخاطب ڪري فرمايو ته مان توهان کي الله تعاليٰ جو قسم ڏئي پڇان ٿو ته سچ سچ ٻڌايو،

حضرت عبدالله بن مسعود پنهنجي ديني ڀاء حضرت زبير بن العوام سان نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جي قائم فرمايل مواخات جو حق به خوب ادا ڪيو انهن تي ڪامل اعتماد جو اظهار ڪندي هيء وصيت فرمايائون ته منهنجي سڀني مالي معاملن جي نگراني ۽ ذميداري معنيٰ ته سڀئي ڪم جيڪي آهن انهن کي سنڀالڻ ۽ جيڪا منهنجي جائيداد پوئتي رهجي ويندي حضرت زبير بن العوام ۽ انهن جي پٽ حضرت عبدالله بن زبير جي ذمي هوندي ۽ خانداني معاملن ۾ انهن جا فيصلا آخري ۽ نافذ العمل هوندا ابو وائل کان روايت آ ته حضرت عبدالله بن مسعود هڪڙي شخص جي گوڏ ڀيڏين کان هيٺ ڏٺي ته ان کي ڀيڏين کان مٿي ڪرڻ لاء چيو ان تي ان شخص جوابن هنن کي چيو ته توهان به پنهنجي گوڏ مٿي ڪيو ڀيڏين کان پاڻ فرمايائون ته مان توهان وانگي نه آهيان منهنجون پنيون سنيون آهن ۽ مان سنهڙو آهيان حضرت عمر کي ان واقعي جي خبر پئي ته انهن ان شخص کي حضرت ابن مسعود سان اهڙي طرح مخاطب ٿيڻ ۽ جواب ڏيڻ جي سبب سزا به ڏني

۽ حضرت عمر کي جڏهن خبر پئي ته پاڻ ان جي سرزنش ڪيائون حضرت عبدالله بن مسعود جي اطاعت رسول جي باري ۾ حضرت خليفت المسيح ثاني هڪڙي هنڌ هيئن بيان فرمايو آ ته حديثن ۾ هڪڙو واقعو اچي ٿو جنهن مان پتو لڳي ٿو ته انهن ۾ ڪيڏو نه فرما برداري جو روح هوندو هيو بظاهر اها هڪڙي اهڙي ڳالهه آهي جنهن کي ٻڌي ڪو انسان هي چئي سگهي ٿو ته هيء ڪيڏي نه بيوقوفي جي ڳالهه آهي پر جهڙوڪ مون ٻڌايو حضرت خليفا ثاني چون ٿا ته انهن جي ترقيء جو راز انهي ۾ مضمر هو جو هو رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جي واتان جڏهن ڪو حڪم ٻڌندا هئا ته اوڙي مهل ئي ان تي عمل ڪرڻ جي لاء تيار ٿي ويندا هئا حديثن ۾ اچي ٿو ته حضرت عبداللہ بن مسعود هڪ دفعو حضرت خليف المسي ثاني ان کي بيان ڪن پيا ٿا ته هڪ دفعو رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جي مجلس ڏانهن اچي رهيا هئا ۽ پاڻ اڃا گهٽي ۾ ئي هئا جو سندن ڪنن ۾ رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جو آواز آيو ته ويهي رهو معلوم ٿئي ٿو ته ميڙ گهڻو هوندو ۽ ڪجهه ماڻهو ڪنارن تي بيٺا هوندا ته رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم انهن کي فرمايو ته ويهي رهو حضرت عبدالله بن مسعود

ڪنهن شخص جيڪو ان راز کي نه پيو سمجهي ته اطاعت ۽ فرمانبرداري جو روح دنيا ۾ قومن کي ڪهڙي طرح ڪامياب ڪندو آهي جڏهن حضرت عبدالله بن مسعود کي اهڙي طرح هلندي ڏٺو ته ان اعتراض ڪيو ۽ چيائين ته هيء ڪيڏي نه بيوقوفي جي ڳالهه آهي

ته اوڙي مهل ويهو هان، گهٽي ۾ ويهي رهڻ جو ڪهڙو فائدو هو؟ حضرت عبدالله بن مسعود جواب ڏنو ته ها ٿي ته سگهي پيو پر جيڪڏهن مسجد پهچڻ کان پهريان ئي مان مري وڃان هان ته رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جو هي حڪم منهنجي عمل ۾ نه اچي هان ۽ گهٽ ۾ گهٽ هڪڙي ڳالهه اهڙي ضرور رهجي وڃي ها جنهن تي مون عمل نه ڪيو هجي ها هاڻي هي شوق هيو هنن ماڻهن جو ته ڪا ڳالهه جيڪا پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جي واتان نڪري اها ائين نه ٿئي جو اسين ان تي عمل نه ڪيون ان تي هنن چيو ته مون هيء ٻڌي ڳالهه ۽ جيڪڏهن مان ان دوران مري وڃان ها ته پوء منهنجي امال نامي ۾ مون کي هي فڪر پيدا ٿيو ته هي نه لکجي وڃي ڪٿي ته هيء هڪڙي اهڙي ڳالهه هئي آخري جو جنهن تي تون عمل نه ڪيو باوجود ٻڌڻ جي ته بهرحال انهن ان کي چيو ته ان لاء مون مناسب نه سمجهيو ته مان پنڌ ڪندي اچان ۽ پوء مسجد ۾ اچي ويهان مون سوچيو ته زندگيء جو ڪهڙو اعتبار آ، شايد مان مسجد ۾ پهچان يا نه پهچان، ان لاء هاڻي ئي ويهي رهڻ گهرجي ته جيئن ان حڪم تي به عمل ٿي وڃي. ايڏي باريڪيء سان هي ماڻهو ڏسڻ وارا هئا شين کي. حضرت مصلح موعود رضي الله تعالٰي عنه وڌيڪ لکن ٿا ته هنن ئي عبدالله بن مسعود جو واقعو آ ته حضرت عثمان رضي الله تعالٰي عنه پنهنجي خلافت جي زماني ۾ هڪ دفعو حج جي ڏينهن ۾ مڪي شريف ۾ چار رڪعتون پڙهيون. حج تي ويل هئا، قيام ٿورڙو هيو، اتي چار رڪعتون پڙهيائون. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جڏهن حج جي لاء ايندا هئا ته پاڻ اتي ٻه رڪعتون پڙهيون هئائون، ڇو ته مسافر کي ٻه رڪعتون نماز پڙهڻ جو ئي حڪم آهي.

۽ انهن چيو ته حضرت عثمان نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي سنت کي مٽي ڇڏيو آهي جيئن ته حضرت عثمان وٽ ماڻهو آيا ۽ انهن پڇيو ته توهان چار رکتون ڇو پڙهيون آهن حضرت عثمان رضي الله تعالٰي عنه فرمايو ته ڳالهه هي آهي جو مون هڪڙو اجتهاد ڪيو آهي ۽ اهو هي اجتهاد هيو جو هاڻي پري پري جا ماڻهو مسلمان ٿي ويا آهن ڪيترا ئي ماڻهو پري پري کان حج جي لاء به اچڻ لڳي پيا آهن ۽ انهن مان اڪثر کي هاڻي اسلامي مسئلا ايترا معلوم ڪونهن جيترا پهرين ماڻهن کي معلوم هوندا هئا هاڻي هو صرف اسان جي فعلن کي ڏسن ٿا هو هي ٿا ڏسن ته اسان ڇا ٿا ڪيون پيا پراڻا مسلمان ۽ جنهن رنگ ۾ هو اسان کي ڪو ڪم ڪندي ڏسن ٿا ان ئي رنگ ۾ پاڻ ڪرڻ لڳي ٿا پون ۽ چون ٿا ته اهو ئي اسلام جو حڪم آهي هي ماڻهو ڇو ته مديني ۾ تمام گهٽ ايندا آهن

ته جڏهن پنهنجي علائقي ۾ وڃي هي ٻڌائيندا ته ماڻهو ڇو ته ان ڳالهه کان ناواقف هوندا ته برڪتون نماز سفر جي ڪري پڙهي وئي آهي ان لاء اسلام ۾ اختلاف پيدا ٿي ويندو ۽ ماڻهن کي ٺوڪر لڳندي هي حضرت عثمان اجتهاد ڪيو ته حضرت عثمان چيو سو مون مناسب سمجهيو ته چار رڪتون نماز پڙهائي ڇڏيان ته جيئن نماز جون چار رڪتون انهن کي وسرن نه باقي رهيو هي ته منهنجي لاء چار رڪتون پڙهڻ جائز ڪيئن ٿي ويو سو ان جو جواب هي آ ان جو به حضرت عثمان جواب ڏنو ته مان ڇو

هي هڪڙو اڃا انهن دليل ڏنو پنهنجي اجتهاد جو مقصد حضرت عثمان رضي الله تعالی عنه چار رکتون نماز پڙهائڻ جو هي سبب بيان فرمايو ۽ ان توجيه جو مقصد پاڻ هي ٻڌايائون ته ٻاهرين ماڻهن کي دوکو نه لڳي ۽ هو اسلام جي صحيح تعليم کي سمجهڻ ۾ ٺوڪر نه کائن هنن جي هيء ڳالهه به وڏي لطيف هئي تمام باريڪ گهري ڳالهه هئي ۽ جڏهن اصحابن ٻڌي ته اڪثر ماڻهو سمجهي ويا ۽ ڪي نه سمجهيا پر چپ رهيا پر ٻين ماڻهن جيڪي فتنو پيدا ڪرڻ وارا هئا انهن لڙهه مچائي ڏنو ۽ چوڻ شروع ڪري ڏنائون ته حضرت عثمان رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جي سنت جي خلاف عمل ڪيو آهي

هنن چيو، عبدالله بن مسعود کي، هنن ماڻهن، ته رسول ڪريم صلّي اللّٰه عليه وسلّم ته حج جي ڏينهن ۾ مڪي اچي صرف ٻه رڪعتون پڙهائيندا هئا، پر حضرت عثمان چار رڪعتون پڙهايون آهن. حضرت عبدالله بن مسعود هي ٻڌي چيو ته ڏسو، هي اسان جو ڪم ناهي ته اسين فتنو پيدا ڪيون. ڇو ته خليفه وقت ڪنهن حڪمت هيٺ ئي اهڙو ڪم ڪيو هوندو. ڪا حڪمت هوندي جيڪا اسان کي سمجهه ناهي آئي، سو توهان فتنو نه پيدا ڪيو. حضرت عبدالله بن مسعود چيو ته مان به انهن جي پويان چار رڪعتون ئي پڙهيون آهن. نماز پڙهڻ وارن ۾ مان به شامل هوس. ۽ مان به چار رڪعتون ئي پڙهيون آهن پر نماز کان پوء مان هٿ کڻي الله تعاليٰ کان دعا گهري ورتي ته اي خدا تون هنن چار رڪعتن مان منهنجون اهي ئي ٻه رڪعتون قبول فرمائجانء جيڪي رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم سان گڏ اسين پڙهندا هئاسين ۽ باقي ٻن رڪعتن کي منهنجي نماز نه سمجهجانء حضرت مصلح موعود فرمائن ٿا ته هي ڪهڙو نه عشق جو رنگ آ جيڪو حضرت عبدالله بن مسعود ۾ ملي پيو ته انهن چار رڪعتون پڙهي ته ورتيون پر انهن کي اهو ثواب به پسند نه آيو جيڪو محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم جي پڙهيل ٻن رڪعتن کان وڌيڪ هو ۽ دعا گهريائون ته اي خدا ٻه رڪعتون ئي قبول فرمائجانء چار قبول نه ڪجانء هاڻي جيڪي مقتدي هئا، انهن ته خليفه وقت جي پٺيان چار رڪعتون پڙهي ورتيون ۽ اطاعت ۾ پڙهي ورتيون، نماز جو به ثواب آهي، اطاعت جو به ثواب آهي، پر عبدالله بن مسعود جو پنهنجو هڪڙو نظريو هيو، انهن چيو ته اطاعت مون ڪري ورتي، پر الله تعاليٰ کان ساڻ هيء دعا ڪيائون ته مان هي نٿو چاهيان ته ان کان وڌيڪ ثواب وٺان جيترو جو

۽ پوء حضرت مسلم مود لکن ٿا ته پوء خلافت جي اطاعت جو به ان ۾ ڪهڙو نه ڀلو نمونو نظر اچي ٿو انهن کي خبر نه هئي ته حضرت عثمان ڇا جي ڪري ٻن جي بدران چار رڪعتون پڙهيون آهن حالانڪ هي سبب اهڙو آهي جنهن کي ڪيترائي ماڻهو صحيح قرار ڏين ٿا اهي گهرواري جي گهر ويندا آهن ته ان کي سفر ناهن سمجهندا، پٽ جي گهر ويندا آهن ته ان کي سفر ناهن سمجهندا، ماء پيء جي گهر ويندا آهن ته ان کي سفر ناهن سمجهندا، سو هي مسئلو صحيح هو ۽ پوء حضرت عثمان رضي الله تعالٰي عنه جو هي احتياط ته ٻاهرين ماڻهن کي دوکو نه لڳي ۽ اسلام ۾ ڪو رخنو نه پئجي وڃي، انهن جي اعليٰ درجي جي تقويٰ جو ثبوت هيو. حضرت عثمان جي به هيء تمام اعليٰ درجي جي تقويٰ هئي، نيت هئي ته ٺوڪر نه لڳي. پر حضرت عبدالله بن مسعود کي ان وقت تائين ان حڪمت جو علم نه هيو ته ڇا سبب هيو جو حضرت عثمان چار رڪعتون پڙهيون، پر انهن هي نه ڪيو ته نماز ڇڏي ڏني هجن،

جيڪو انهن ۾ ملي پيو اهو ئي سبب هيو جو باوجود ان جي جو اصحاب بلڪل اڻ پڙهيل هئا سڄي مڪي ۾ چيو وڃي ٿو ته ڪل ست ماڻهو پڙهيل لکيل هئا پر سڄي دنيا تي هي ماڻهو ڇائجي ويا سو هيء اطاعت هئي جنهن سان اهو مقام انهن کي حاصل ٿيو ۽ ڪامياب ٿيا سو هي خاص نقطو به هميشه ياد رکڻ گهرجي هي حضرت عبدالله بن مسعود جي عمل سان خليفه وقت جي اطاعت جو به اظهار ٿي ويو ۽ عشق رسول صلي الله عليه وسلم جي اعليٰ مقام جو به اظهار ٿي ويو انهيء لاء پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم مختلف موقعن تي حضرت عبدالله بن مسعود جي طريقي جي هميشه تعريف فرمائي آهي ۽ اهو ئي صحيح طريقو آ فتنن کان بچڻ جو سو هيء اها اسوا آهي جيڪا هر احمديء جي لاء رستو ڏيکاريندڙ آهي هڪ ڀيري حضرت عمر رات محل هڪڙي قافلي سان مليا اونداهي جي ڪري قافلي وارن کي ڏسڻ ممڪن نه هيو ان قافلي ۾ حضرت عبدالله بن مسعود به موجود هئا. حضرت عمر هڪڙي ماڻهو کي قافلي وارن کان پڇڻ جي لاء موڪليو ته هو ڪٿان آيا آهن. ان ماڻهوء جي استفسار تي حضرت عبدالله بن مسعود جواب ڏنو، فج العميق معنيٰ ته پري جي رستي کان. پوء پڇيائين ڪٿي وڃو پيا ٿا ته جواب جيڪو انهن ڏنو ته بيت العتيق منا ته ڪابت الله شريف وڃو پيا ٿا حضرت عمر پڇيو ته هنن ماڻهن ۾ ڪو عالم آهي پوء هڪڙي ماڻهو کي حڪم ڏنائون ته هنن کي سڏ ڪري پڇ ته قرآن شريف جي سڀني کان عظيم آيت ڪهڙي آ؟ حضرت عبدالله بن مسعود هئا ان قافلي ۾، انهن ئي ان شخص کي جواب ڏنو حضرت عمر جي پڇرائڻ تي ته ڪهڙي آيت عظيم آيت آ ته الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم آيت الڪرسي واري پوء پڇيائين ته

حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه فرمايو هي سڀئي ڳالهيون ٻڌڻ کان پوء ته هنن کان پڇا ڪيو ته ڇا توهان جي وچ ۾ عبد الله بن مسعود آهن قافلي جي ماڻهن چيو ڇو نه الله جو قسم هو اسان جي وچ ۾ موجود آهن حضرت عمر جو هنن جي باري ۾ هي چوڻ هيو ڳالهيون ٻڌي ته پاڻ فقه جي علم سان ڀريل آهن ۽ هي سڀئي جواب ٻڌي حضرت عمر کي يقينن خبر پئجي وئي هوندي ته عبدالله بن مسعود ئي اهڙا عالماڻا جواب ڏئي سگهن ٿا حضرت عبدالله بن مسعود بيان ڪن ٿا ته بدر جي ڏينهن پاڻ سڳورن صلی الله عليه وسلم اصحابن کان پڇا ڪئي ته توهان هنن قيدين جي باري ۾ ڇا ٿا چئو؟ حضرت ابوبڪر عرض ڪيو، يا رسول الله صلّي الله عليه وسلّم هي ماڻهو توهان جي قوم ۽ توهان جي خاندان جا آهن، هنن کي معاف فرمائي نرميء جو معاملو فرمايو، شايد الله تعاليٰ هنن کي توبهه جي توفيق عطا فرمائي. پوء حضرت عمر عرض ڪيو، يا رسول الله صلّي وسلّم هنن ماڻهن توهان کي ڪوڙو ڪيو آهي ۽ تنگ ڪيو آهي، توهان هنن جا ڪنڌ ڪپي ڇڏيو پوء حضرت عبدالله بن رواح راء پيش ڪئي يا رسول الله صلي الله عليه وسلم توهان گهاٽن وڻن وارو جهنگ ڳولهيو ۽ هنن کي ان ۾ داخل ڪري باهه ڏئي ڇڏيو

انهن فرمايو هيو، فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانک غفور الرحيم سو جنهن منهنجي پيروي ڪئي ته هو يقينن مون مان آهي ۽ جنهن منهنجي نافرماني ڪئي ته يقينن تون ڏاڍو بخشڻ وارو ۽ بار بار رحم ڪرڻ وارو آهين. پوء هي به فرمايائون ته ابوبڪر تنهنجو مثال حضرت عيسيٰ جهڙو آهي انهن فرمايو هيو ته ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحڪيم جيڪڏهن تون انهن کي عذاب ڏين ته آخر هي تنهنجا ٻانها آهن جيڪڏهن تون انهن کي معاف ڪري ڇڏين ته يقينن تون ڪامل غلبي وارو ۽ حڪمت وارو آهين ۽ حضرت عمر کي چيائون ته تنهنجو مثال حضرت نوح عليه السلام جهڙو آهي جيئن انهن فرمايو هيو رب لا تذر عل الارض من الڪافرين ديارا ته اي منهنجا رب ڪافرن مان ڪنهن کي زمين ۾ وسندي نه رک ۽ پوء هي به فرمايائون حضرت عمر کي

پوء حضور صلي الله عليه وسلم فرمايو ته ڇو ته توهان ضرورتمند آهيو ان لاء قيدين مان هر قيدي يا ته فديو ڏيندو يا پوء ان جو ڪنڌ ڪپيو ويندو حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالٰي عنه فرمائن ٿا ته مون عرض ڪيو ته يا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان حڪم جي تعميل کان سهل بن بيضاء کي مستثنيٰ قرار ڏنو وڃي، ڇو ته مان هنن کي اسلام جو ڀلائيء سان تذڪرو ڪندي ٻڌو آهي. هي ٻڌي پاڻ سڳورا صلي وسلم خاموش رهيا. حضرت عبدالله بن مسعود فرمائن ٿا ته ان ڏينهن جيترو مون کي پنهنجي مٿان آسمان تان پٿرن جي وسڻ جو ڊپ لڳو ايترو مون کي ڪڏهن به نه لڳو. آخر حضور صلي وسلم فرمائي ڇڏيو ته هن کي مستثنيٰ ڪيو ٿو وڃي. پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جو جيڪو خاموش رهڻ هيو اهو هنن سمجهيو ته پاڻ سڳورا صلي وسلم ناراض آهن ۽ ان جي ڪري الله تعاليٰ جي خوف وچان ۽ الله تعاليٰ جي سزا جي ڊپ وچان هنن جي حالت خراب ٿي وئي عجيب مقام هيو هنن جو خشيت الله جو پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جي سنت جي مطابق حضرت ابن مسعود صرف خمس جي ڏينهن وعظ فرمائيندا هئا جيڪو تمام ئي مختصر ۽ جامع هوندو هيو ۽ انهن جو بيان اهڙو دلچسپ ۽ شيرين هوندو هيو جو حضرت عبدالله بن مرداس بيان ڪن ٿا ته حضرت عبدالله جڏهن تقرير ختم ڪندا هئا ته اسان جي اها خواهش هوندي هئي ته ڪاش هو وڌيڪ به اڃا ڪجهه بيان ڪن. شام جو ان وعظ ۾ عمومي طور تي پاڻ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي حديثن مان صرف هڪڙي حديث ٻڌائيندا هئا ۽ حديث بيان ڪرڻ مهل سندن جذب ۽ شوق ۽ عشق رسول جو منظر ڏسڻ وٽان هوندو هيو. سندن شاگرد مسروق چون ٿا ته هڪڙي ڏينهن پاڻ اسان کي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي هڪڙي حديث ٻڌايائون ۽ جڏهن هنن لفظن تي پهتا ته سمعت رسول الله ته مان خدا جي رسول کان ٻڌو ته خوف ۽ خشيت وچان سندن بدن تي هڪڙي ڏڪڻي طاري ٿي وئي ايستائين جو سندن لباس مان به جنبش محسوس ٿيڻ لڳي ان کان پوء احتياط خاطر هي به فرمايائون ته شايد حضور صلي الله عليه وسلم هي لفظ فرمايا هئا يا ان جهڙا ٻيا لفظ حديث بيان ڪرڻ مهل پاڻ ڪمال درجي جي احتياط ڪندا هئا هي ان وعيد ۽ گرفت جو سبب لڳي ٿو جيڪو نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جنهن جي باري ۾ فرمايو آهي ته غلط حديثون بيان ڪرڻ وارن جي لاء جيڪو هي بيان فرمايو اٿن ته انهن جي پڪڙ ٿيندي هڪڙي ٻي روايت مان به ان احتياط جو اندازو ٿئي ٿو امر بن محمون بيان ڪن ٿا ته مان هڪ سال تائين حضرت عبدالله بن مسعود وٽ ايندو ويندو رهيس هو حديث بيان ڪرڻ ۾ وڏي احتياط کان ڪم وٺندا هئا هڪ دفعو مون ڏٺو ته قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ته الله جي رسول فرمايو آ جا لفظ چئي مٿن هڪڙي عجيب قرب جي ڪيفيت تاري ٿي وئي ۽ نرڙ تان پگهر ڪرڻ لڳو پوء فرمائڻ لڳا

حضرت عبدالله بن مسعود بيمار ٿي پيا ته ڏاڍو ڊڄي ويا اسان پڇا ڪئي سين ته توهان کي ڪڏهن به ڪنهن بيماري ۾ اسان ايڏو پريشان ناهي ڏٺو جيترو هن ۾ آهيو فرمائڻ لڳا هيء بيماري مون تي اوچتو آئي آ مان اڃا پاڻ کي آخرت جي سفر جي لاء تيار نٿو ڏسان ان لاء پريشان آهيان پاڻ پنهنجي موت جو ذڪر ڪندي فرمايائون ته اهو ڏينهن منهنجي لاء سولو نه هوندو مان چاهيان ٿو ته جڏهن مران ته اٿاريو نه وڃي ابن مسعود کان مروي آ ته پاڻ هيء وصيت ڪيائون ۽ ان وصيت ۾ بسم الله الرحمٰن الرحيم لکيائون هاڻي بسم الله الرحمٰن الرحيم اڄڪلهه هر ڪو لکندو آ ته هي خاص طور تي جيڪو ذڪر ٿيو ان جو هتي ان لاء جو صحيح ادراڪ هيو هنن کي الله تعاليٰ جي رحمان ۽ رحيم هئڻ جو ادراڪ هيو هي ان لاء الله تعاليٰ جي صفتن جو واسطو ڏئي هيء ڳالهه شروع ڪيائون الله تعاليٰ جي نالي سان شروع ڪيائون ته جيئن جيڪڏهن وصيت ۾ ڪا به اهڙي ڳالهه هجي جيڪا الله تعاليٰ جي پڪڙ ۾ اچي سگهندي هجي ته رحمان ۽ رحيم خدا ان کان بچائي حضرت عبدالله بن مسعود جا مالي حالات خدا تعاليٰ جي فضل سان ايڏا ڀلا ٿي ويا هئا جو آخري عمر ۾ پاڻ پنهنجو وظيفو وٺڻ ڇڏي ڏنو هئائون ان فارغ البالي جي حالت ۾ جڏهن ته نوي هزار درهم سندن ترڪو هو، پنهنجي ڪفن جي باري ۾ اها ئي وصيت ڪيائون ته اهو سادڙين چادرن جو هجي ۽ ٻه سؤ درهم جو هجي ۽ وفات کان پوء حضرت عثمان بن مظعون جي قبر جي ڀرسان دفن ڪيو وڃي. حضرت عثمان جهڙوڪ پهريان به ڳالهه ٿي چڪي آ، سندن جنازي جي نماز پڙهائي، ۽ سندن تدفين جنت البقيع ۾ ٿي رات جو کين دفن ڪيو ويو هڪڙي روايت هي به آهي ته حضرت عبدالله بن مسعود جي تدفين کان پوء صبح انهن جي قبر جي ڀرسان راوي گذريا ڏٺائون ته ان تي پاڻي ڇڻڪيل هو عقيدت جو حال هيو هي ته ماڻهن رات جو ئي ان قبر جي مضبوطي جي لاء پاڻي ڇڻڪيو ابوالاحفص بيان ڪن ٿا ته حضرت عبدالله بن مسعود جي وفات کان پوء مان حضرت ابو موسيٰ ۽ حضرت ابو مسعود وٽ حاضر ٿيس انهن ٻنهي مان هڪڙي پنهنجي ساٿيء کي چيو ته ڇا ابن مسعود پاڻ کان پوء ڪو مثل ڇڏيو آهي هنن جهڙو ڪو آهي ٻيو ته انهن چيو ته اهڙو اسان جي وڃڻ کان پوء ته شايد ڪو ممڪن هجي هن وقت اسان کي ڪو اهڙو نظر نٿو اچي هاڻي اسان جي وچ ۾ اهڙو ڪونهي، شايد بعد ۾ ڪو پيدا ٿي وڃي. حضرت امين بن حرام بيان ڪن ٿا ته مان پاڻ سڳورن صلّي اللّٰه عليه وسلّم جي ڪيترن ئي اصحابن جي مجلس ۾ ويٺو آهيان، پر حضرت عبدالله بن مسعود کان وڌيڪ دنيا کان بي رغبت ۽ آخرت سان رغبت رکڻ وارو ڪنهن ٻئي کي ناهي ڏٺو.

جنهن مان عمر ۽ فاطمه پيدا ٿيا. هڪڙي گهر واري فاطمه بنت ابو سفيان هئي، جن مان هنن جي ڌيء عائشه پيدا ٿي. اهڙي طرح ام ورد جي بطن مان حفصه ۽ حضرت صفيه بنت خطاب جي بطن مان حضرت رمله پيدا ٿيون. اسلام قبول ڪرڻ مهل هنن جي عمر اڻويهه سال هئي ڄڻ ته بلڪل جواني ۾ ئي هنن اسلام قبول ڪري ورتو ۽ مديني ڏانهن هجرت مهل هنن جو سڄو خاندان مڪي ۾ پنهنجا گهر بلڪل خالي ڇڏي مديني هليو ويو مديني ۾ حضرت عبدالله بن سلما اجلاني هن خاندان کي پنهنجو مهمان بڻايو پاڻ سڳورا صلّي اللّٰه عليه وسلّم جڏهن مڪي مان هجرت ڪري مديني آيا ته پاڻ حضرت قدامه ۽ انهن جي ڀائرن کي مستقل رهائش جي لاء زمين جا ٽڪرا مرحمت فرمايا حضرت قدامه شروعاتي ايمان آڻڻ وارن مان هئا ٻنهي هجرتن معنيٰ ته هجرت حبشه ۽ هجرت مدينه ۾ شامل ٿيا. هنن کي غزوه بدر ۽ احد سميت سڀني غزوات ۾ پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم سان گڏ شامل ٿيڻ جي توفيق ملي. جڏهن حضرت عثمان بن مظعون جي وفات ٿي ته پاڻ پنهنجي پٺيان هڪڙي ڌيء ڇڏيائون، جنهن جي باري ۾ پاڻ پنهنجي ڀاء حضرت قدامه کي تاڪيدي نصيحت فرمايائون

ان ڇوڪري جي والده وٽ ويا ۽ انهن کي مالي لحاظ کان رغبت ڏيرايائون ۽ ڇوڪري جي راء به پنهنجي والده جي حق ۾ هئي هڪڙو ٻيو رشتو آيو ۽ ڇوڪري جي والده ۽ ڇوڪري جو لاڙو يا رشتو ڪرڻ ڏانهن رجحان ٻئي پاسي هيو هي معاملو پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جي خدمت ۾ پهتو رسول الله صلي الله عليه وسلم حضرت قدامه کي گهرايو ۽ انهن کان پڇا ڪيائون ان رشتي جي باري ۾ ته انهن چيو ته يا رسول الله هي منهنجي ڀاء جي ڌيء آ مان هن جي لاء رشتو چونڊڻ ۾ ڪا ڪوتاهي نه ڪندس منهنجي ڀاء جي ڌيء آ، فوت ٿي ويو آ ۽ مان ان جي رشتي جي لاء جيڪو بهترين هوندو اهو ئي ڪندس. جيئن ته مان جيڪا پهريان ها ڪري ڇڏي آ ان کي بهتر سمجهي ڪئي آ. ان تي پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم فرمايو ته هيء يتيم ٻارڙي آ، هن جي شادي هن جي مرضي سان ٿيندي. هن جو پيء ڪونهي. تون ٺيڪ آ، بهترين ڪيو هوندو، پر هن ٻارڙي جي مرضي به پڇ. جتي ٻارڙي چوندي اتي ئي شادي ٿيندي ٻنهي رشتن ۾. سو پاڻ سڳورن صلّي اللّٰه عليه وسلّم ان کان پوء هي فيصلو ڪيو. هي راوي بيان ڪن ٿا ته انهن پهريان پاڻ پيغام موڪليو هيو. مائٽ هئا، ڀاڻج هئا ته ان جي بدران ان جو نڪاح مغيره سان ڪيو ويو ٻيو رشتو جيڪو پسند هيو ان جي ماء کي ڇوڪري کي ان سان رشتو ٿي ويو ته هي عورت جي راء جي آزادي هئي جنهن کي پاڻ سڳورن صلي الله وسلم قائم فرمايو ۽ جيڪو يتيم آ ان جو خاص طور تي خيال رکڻ لاء چيائون ته پيء جو پاڇو هن تي ڪونهي ته زيادتي نه ٿي وڃي ۽ ان لاء ڇوڪري جي مرضي بهرحال ڏسڻ گهرجي. حضرت قدامه ڇٽيهه هجري ۾ اٺهٺ سالن جي عمر ۾ فوت ٿيا. الله تعالي هي دين جو فهم ۽ ادراڪ ۽ اطاعت ۽ وفا جا صحيح نمونا ۽ عشق رسول جا اعليٰ معيار هنن اصحابن جي نقش قدم تي هلندي اسان کي به حاصل ڪرڻ، اختيار ڪرڻ ۽ عمل ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي ۽ هر قسم جي فتنن جو حصو بڻجڻ کان اسان کي هميشه بچائي. نماز کان پوء مان ٻه جنازا غائب به پڙهائيندس. پهريون مڪرمه امتالحفيظ ڀٽي صاحبه بيگم محمود ڀٽي صاحب آف ڪراچي جو آهي. هي صدر لجنه ضلعو ڪراچي رهيون آهن تمام وڏو وقت.

اڪثر مختلف شهرن ۾ رهندا هئا بدلي ٿيندي رهنديون هئن جتي به رهندا هئا ديني ماحول بڻائي وٺندا هئا هي به اصحابن جو ڏاڍو عجيب طريقو هيو حضرت مسيح محود علي صاحب اسلام جي اصحابن جو به اتي ديني ماحول بڻائي وٺندا هئا ڪجهه ۽ ڪجهه مهينن جي تبليغ سان هنن جي اثر هيٺ ماڻهو احمدي ٿي ويندا هئا ۽ پوء اتي جماعت قائم ڪري پنهنجي گهر کي ئي ڊاڪٽر صاحب جماعتي ڪمن جي لاء سينٽر بڻائي وٺندا هئا ۽ اهڙي طرح انهن ڪيتريون ئي جماعتون قائم ڪيون هنن جي خواهش هئي ته هنن جي فيملي قاديان جي ديني ماحول ۾ رهي ان لاء اهو قاديان ۾ رکيو پنهنجي فيملي کي هنن جي والده به ڊاڪٽر امتالحفيظ صاحبه جي والده به پنهنجي سڄي عمر جماعت جي لاء وقف ڪري ڇڏي. اڻويهه سؤ ڇٽيهن کان قاديان جي ديني ماحول ۾ رهيون. امتالحفيظ ڀٽي صاحبه قاديان ۾ مئٽرڪ کان پوء دينيات ڪلاس ۾ درجه رابعه تائين تعليم حاصل ڪئي.

ته حضرت مصلح موعود ان رشتي کي به منظور فرمايو ته هي نظارو سڄو مان ڪشفن هاڻي ئي ٿوري دير پهريان ئي ڏسي چڪو آهيان ۽ ٿوري دير کان پوء اهڙي طرح بلڪل اونئين ئي ٿيو جهڙي طرح پاڻ ڏٺو هئائون جيئن ته حضرت مصلح موعود رضي الله تعالٰي عنه هي رشتو منظور فرمايو اڻويهه سو اٺيتاليهن ۾ شادي کان پوء ڪراچي ۾ رهڻ سان گڏ ئي لجنا ماهلا ڪراچي ۾ خدمتن جو سلسلو شروع ٿي ويو هنن جو ان سان گڏ ئي پنهنجي تعليم به هنن جاري رکي ۽ پوء وڏي عمر ۾ اڻويهه سو ٻاهتر ۾ سنڌ يونيورسٽي مان ايم اي عربي جي ڊگري حاصل ڪيائون تمام ڀلي فرسٽ ڪلاس سان

تحريڪ جديد جي پنج هزاري مجاهدين ۾ شامل هيون. اوڻويهه سؤ ايڪانوي ۾ ضلعي جي نائب صدر ۽ سيڪريٽري تعليم چونڊيون ويون ۽ لجنه مرڪزيه طرفان پندرهن سالا خدمتن تي جيڪي ست سالا جشن تشڪر ۾ سندون ڏنيون ويون اها هنن کي به سند ملي اوڻويهه سو ستانوي کان مئي ٻه هزار ارڙهن تائين صدر لجنا ضلعو ڪراچي جي توفيق حاصل ڪيائون ۽ ان وقت ۾ ڪراچيء جا جيڪو تمام وڏو شهر آ سڄي شهر ۾ هنن دورا ڪيا اجتماع ڪيا ۽ شعبن جون ميٽنگس ڪيون انتظامي لحاظ کان ان کي مضبوط ڪيائون ۽ اٺيتاليهن کان ارڙهن تائين تقريبن ستر سال هنن خدمتون ڪيون هن وقت جيڪا صدر لجنا آهي انت النور صاحبه ضلع ڪراچي جي اهي چون ٿيون ڀرپور خدمتون هنن ستر سالن ۾ انجام ڏنيون دل جون ڏاڍيون نرم هيون مرڪندڙ چهري سان ٻين سان ملڻ جهڪي لهجي ۾ ڳالهه سمجهائڻ سندن فطرت جو هڪڙو حصو هيو. وقت جي پابندي هنن جو اصول هيو، جيڪو ڪم ذمي وٺنديون هيون ان کي فورن ڊائري ۾ نوٽ ڪري وٺنديون هيون، اهو سوچي ته وسري نه وڃي، پوء ڪم ٿيڻ تي لاڳاپيل شعبي کي فورن فون ڪري ٻڌائينديون هيون، مرڪز مان جيڪا هدايت يا پيغام ايندو هيو ڪوشش هوندي هئي ته اوڙي مهل ئي لاڳاپيل شعبي کي ٻڌائي ڇڏين ۽ دفتر کلڻ جو انتظار نه ڪن. ۽ هميشه وفا سان هنن پنهنجي ڪم کي به نڀايو ۽ خلافت سان به ڪامل وفا ۽ اطاعت جو نمونو ڏيکاريائون امت الباري ناصر صاحبه به هنن سان گڏ ڪم ڪيو آهي انهن به اهو ئي لکيو آهي ته ڏاڍي محبت سان ڪم وٺنديون هيون ڪو آفيسراڻو انداز ڪونه هيو هنن جي زماني ۾ ڪراچي طرفان پنجاهه ڪتاب ڇپجا ۽ فارسي ڪتاب جيڪو حضرت مسيح مئود عليه صلاحت السلام جي فارسي ڪلام جو مجموعو آهي اهو به ڪراچي جي لجنا کي هنن جي صدارت ۾ ئي شايع ڪرڻ جو موقعو مليو ڏاڍيون تحمل مزاج هيون ۽ چون ٿيون باري صاحبه ته منهنجي خيال ۾ هنن جي سڀني کان وڏي خوبي هنن جو صبر ۽ تحمل هيو ڏاڍو معاملو فهم هيون خاص طور تي گهرو جهيڙن کي ٺيڪ ڪرڻ ۾ ٻنهي پاسي جي ڳالهه ٻڌي مناسب نصيحت ڪنديون هيون ۽ ڪوشش ڪنديون هيون ته معاملا ٺيڪ ٿي وڃن ۽ اهي ئي اڄڪلهه جا مسئلا آهن اسان جي جماعت ۾ به گهرو جهيڙا ڏاڍا وڌي ويا آهن الله تعاليٰ ڌرين کي به عقل ڏي ۽ پاڻ ۾ ٺيڪ ڪري وٺندا ڪن ۽ عهديدارن کي به عقل ڏي ته اهي معاملا ٺيڪ ڪرڻ ۾ صحيح ڪردار ادا ڪرڻ وارا ٿين

پوء هنن جي هڪڙي نونهن لکي ٿي ته قرآن شريف پڙهائڻ ڏانهن خاص ڌيان هن پنهنجن پوٽن پوٽرين کي قرآن شريف پڙهايائون ديني تعليم سان آراستا ڪيائون ملازمن سان غريبن سان به سهڻو ورتاء رکنديون هيون ۽ پر انهن جي مرڻ کان پوء انهن جي گهر وارن جو به خيال رکنديون هيون ۽ هميشه انهن جا حق ادا ڪرڻ جي ڪوشش ڪنديون هيون الله تعالیٰ هنن سان مغفرت ۽ رحم جو ورتاء فرمائي درجا بلند ڪري هنن جي اولاد کي به هنن جي نقش قدم تي هلڻ جي توفيق عطا فرمائي ٻيو جنازو آهي عدنان وينن بروڪ صاحب جو جيڪي بيلجيم جا نيشنل سيڪريٽري امور خارجا هئا انٽيهه سيپٽمبر تي فوت ٿي ويا انا لله و انا الهي راجعون هنن جا والد رضوان وينن بروڪ صاحب بيلجيم جماعت جا پهريان بيلج احمدي هئا جن سٺ جي ڏهائي ۾ بيعت ڪئي هئي عدنان صاحب پنهنجي پيء جي ڪري احمديت قبول نه ڪئي ۽ پر تحقيق ڪيائون ۽ انهن چيو ته مان تحقيق ڪرڻ چاهيان ٿو ۽ تحقيق کان پوء اڻويهه سؤ چورانوي ۾ بيعت ڪيائون ۽ احمدي ٿيڻ کان پوء عدنان صاحب ڏاڍو ايڪٽو ٿي ويا هئا تبليغ جي ميدان ۾ به خاص طور تي ڏاڍو اڳتي اچي ويا هئا. اوڻويهه سؤ اٺانوي ۾ هڪ دفعو تبليغي مجلس ٿي بيلجيم ۾ ته حضرت خليفة المسيح رابع هنن جو ذڪر ڪندي حاضرين کي چيو هيو ته مون وٽ هي هڪڙو اهڙو ٽرانسليٽر آهي جيڪو انگريزي مان فرينچ ۾ به ترجمو ڪري سگهي ٿو ۽ ڊچ ۾ به ترجمو ڪري سگهي ٿو ۽ الله تعالي جي فضل سان اهڙين مجلسن ۾ هي ڪافي مددگار هوندا هئا اوڙي مهل ڊاڪٽر ادريس صاحب هنن جا بيلجيم جا امير جماعت جيڪي آهن لکن ٿا ته هنن کي ڪينسر جو مرض هيو ۽ الله تعالي جي فضل سان پوء ان ۾ بهتري اچڻ شروع ٿي وئي ٻيهر هنن مشن هائوس اچڻ شروع ڪري ڏنو ۽ هميشه هي چوندا هئا ته هي جماعت الله تعاليٰ جو فضل آ جنهن جي ڪري مان بهتر ٿي ويو آهيان ڇو ته ان مرض جا جيڪا ٻيا مريض هئا چون ٿا ته انهن مان تقريبن سڀئي فوت ٿي ويا آهن شروع کان ئي جيڪا بيلجيم جي پبلڪ رليشن جي ٽيم هئي ان جا ميمبر هئا بعد ۾ پوء ٻه هزار سورهن ۾ مان هنن کي نيشنل سيڪريٽري امور خارجا مقرر ڪيو ۽ وڏي ڦڙتي سان هي خدمتون بجا آڻيندا رهيا جماعت کي حڪومتي ليول تي متعارف ڪرائڻ ۾ ڏاڍو هنن جو ڪردار هيو بيماري جي باوجود امير صاحب لکن ٿا ته مون سان گڏ حڪومتي ادارن ۾ ويندا هئا ۽ امور خارجا جي حوالي سان جيڪا خط ڪتابت ٿيندي هئي ان کي باوجود بيماري جي اسپتال مان به ڪندا رهندا هئا آخري وقت ۾ به بيلجيم ۾ ترجماني جي ڊچ ٽيم جا به انچارج هئا وڏي محنت سان هنن ڪجهه ڪتابن جا ترجما به ڪيا خطبن جي ڊچ ترجمي کي به فائنل ريويو ڪندا هئا اهڙي طرح سڀني پريس رليزز جا ڊچ ترجما جيڪي هئا انهن کي به ريويو ڪندا هئا ۽ پوء هي لکن ٿا ته منهنجي مختلف سفرن جي دوران عدنان صاحب ان ڳالهه جو اظهار ڪندا هئا ته هيء بيماري منهنجي لاء رحمت ثابت ٿي آهي ڇو ته ان دوران مون کي حضرت مسيح مود السلاط اسلام جا ڪتاب ۽ جماعتي لٽريچر پڙهڻ جي توفيق ملي آهي ۽ خدا تعاليٰ جي هستي تي منهنجي ايمان ۾ ڏاڍي ترقي ٿي آهي بيماري ۾ به الله تعاليٰ جي رضا تي راضي هئا آخري ڏينهن ۾ پنهنجي وڏي ڀاء کي تلقين ڪندا رهيا ته تون دنياداري گهٽاء ۽ جماعت کي وڌيڪ ٽائيم ڏيندو ڪر ۽ امير صاحب چون ٿا مون کي به چوندا هئا ته منهنجو ڀاء امور خارجه جي شعبي ۾ ڪافي مفيد ٿي سگهي ٿو ان حوالي سان ان کان خدمتون وٺندا ڪيو هنن جي والده ٻڌائي ٿي ته هنن جي خاندان ۾ احمديت عدنان صاحب جي والد جي ڪري آئي جيڪي ست سال عراق ۾ رهيا جٿي انهن کي قرآن شريف پڙهڻ جو موقعو مليو ۽ اتي ئي انهن اسلام قبول ڪيو جڏهن هو هالنڊ آيا ته انهن جي ملاقات امام بشير صاحب سان ٿي ۽ انهن جي تبليغ جي نتيجي ۾ موصوف احمديت ۾ شامل ٿيا ۽ هڪ دفعو بيلجيم ۾ جڏهن حضرت خليفت المسيح رابع سان هنن جي ملاقات ٿي ته انهن چيو ته منهنجي لاء دعا ڪيو ته الله تعاليٰ مون کي هميشه ثابت قدم رکي ادنان صاحب جي والده چون ٿيون ته هنن جي والد کي دنيا جي شين سان ڪا دلچسپي نه هئي اهي چون ٿيون ته منهنجو پٽ ادنان به والد جي نقش قدم تي هلڻ وارو هيو نماز جو پابند، جماعت جي خدمت ڪرڻ وارو، خلافت سان وفا جو تعلق رکڻ وارو ۽ جمعي جو خطبو هر هفتي پاڻ ٻڌندو هيو ۽ پنهنجي ٻارن کي به ٻڌرائيندو هيو. پاڻ جماعت جي خدمت جي لاء هر وقت تيار رهندا هئا. تمام گهرو تعلق هيو خلافت سان هنن کي. الله تعالي هنن جا درجا بلند ڪري، مغفرت ۽ رحم جو ورتاء فرمائي ۽ جماعت کي اڃا وڌيڪ اهڙا جانثار عطا فرمائيندو وڃي هنن جي پوئتي رهجي ويل گهر ڀاتين ۾ هنن جي گهر واري کان علاوه هڪڙو پٽ ۽ ڌيء آهن الله تعاليٰ انهن کي به دين تي قائم رکي ۽ ايمان ۾ مضبوطي ڏي ۽ پنهنجي پيء جي نقش قدم تي هلڻ جي توفيق عطا فرمائي.